Qamet 125 skut u ħalla salija Salvo Albanese, raġiera tal-fidda saret fl-1885 mill-Arġentir Franġisk Kastanja il-porpra tal-Bellus ir-rakma ta' bid-deb saret u natat minn Rosidna Camilleri fis-sena 1929. Ekku ħarġet din il-vara magħrufa bħala l-porpra u qegħdin naraw hawnhekk eh, it-tabella tal-SPQR, is-Senat u l-Poplu ta' Ruma miġbur meta kien inġabar is-Senat flimkien mal-poplu sabiex Sidna Ġesu Kristu mbagħad minn Ponzju Pilatu kien ġie kkundannat għall-mewt, anzi għall-aktar mewta ħarxa, il-mewta tas-salib, l-aktar mewta mżebilħa li setgħu li seta' jingħata. Sidna Ġesù Kristu, li hekk kif hemm miktub fl-Iskrittura ġie mdendel għeri fuq il-għawda tas-salib, jiġifieri imneżża' totalment minn kull ħwejjeġ, imneżża' mid-dinjità tiegħu illi kellha tkun din il-mewta daqstant krudili illi permezz tagħha niġu mifdija. Qegħdin naraw illi hawnhekk Kristu figurattiv bil-qasba tal-esopu fideh illi permezz tagħha s-suldati Rumani kienu jddiħqu bih Besqulu fuq wiċċu u għajruh bħala s-Sultan tal-Lhud, liema dikjarazzjoni mbagħad ġiet miktuba aktar tard u mdendla mal-għawda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. dan ix-xogħol sabiħ li Qegħdin naraw miżmun b'tant għożż hawnhekk fil-Kolleġġjata tal-Immakulata Konċizzjoni. Waqt li l-personaġġi qegħdin iħallu t-suntir tal-Knisja u jerħula lejn il-wesa' Quddiem il-każin tas-Soċjetà Filarmonika San Ġorġ hawnhekk f'Bormla mbagħad ikunu qegħdin jitilgħu lejn kif inhu magħruf lejn Santa Teresa fejn sabu s-sinjur biex imbagħad tieħu id-dawra tagħha u tinżel minn strada oratorju. Hemmhekk fi strada oratorju il-purċissjoni tkun tidher sabiħa mens meta l-vari ikunu kollha niżlin wara xulxin.
L-atmosfera u l-ambjent pratikament imbidel għal dak li bdejna nassistu li fit tal-ħenilu fejn issa pratikament il-xemx nizlet u allura anke wkoll dawk li huma vari eh, il-fanali tagħhom jispikkaw aktar u jagħtu wkoll dera ta' ambjent aktar devozzjonali. Mhux biss il-fanali li nsibu fil-vari, imma ħa nerġa' naċċena naċċenna għal triq l-oratorju, l-atmosfera li jkun hemm madħul ta' din il-vara ta' din il-purċissjoni tkun differenti kompletament mill-ħin ta' issa, imma jiġuni f'moħħi Etienne. Anke eh, kemm dilettanti jażlu illi mhux biss jaraw purċissjoni waħda eh, ħruġ wieħed imma anke wkoll jassistu għal ħruġ post u mbagħad jerħula lejn postijiet oħra. Ħafna jażlu.
Jiġri l-kottonera kważi kważi, pratikament jista' jgawdihom it-tlieta li huma. Verament, verament. Illa li jekk ikun qiegħed jara l-birgu, li l-birgu għandu jkun toħroġ ftit aktar tard. Ftit aktar tard, is-sena l għaddiet kien esperiment li ħarġet fis-seba, però għal din is-sena reġgħu fil-ħin lura normal, ġifieri jekk mhux fil-ħamsa u nofs e, fis-sitta ta' filgħaxija. Imma ħafna huma dawk li bħal lejla jitilqu mill-post li jkunu Qegħdin isegwu l-ħruġ. Hawnhekk kif qed inti wieħed jista' jmur faċilment bormla jew nkella jista' jmur faċilment li jista' jew nkella viċi versa. Imma bosta huma dawk li jmorru eżempju bħal purċissjoni taż-żejtun, li ma purċissjoni hija tant u tant popolari. U li d-dumma eh, tidħol. Id-dumma tidħol l-istess ukoll għandek il-kapitali Valletta, il-Belt Valletta, li l-aħħar vara tidħol fl-għaxra u nofs ta' filgħaxija u hemm mbagħad tieħu gost li d-dilettanti għall-aħħar ishom għall-aħħar darba f'din il-ġurnata jerġgħu jiltaqgħu f'dawn il-lokalitajiet. Jiġuni f'moħħi wkoll Etienne. Il-lokalità ta' Ħal Qormi, purċissjoni twila ħafna u sabiħa ħafna, Ħaż-Żebbuġ, Ħaż-Żebbuġ, purċissjoni twila mmens illi xandarna jekk ma niżbaljax xi erba' snin ilu, xi erba' snin ilu. Il-Mosta, in-Naxxar dawn huma purċissjonijiet kollha li joħorġu mill-bliet u l-irħula tagħna. Din naraw l-Iskawts ta' Bormla, il-grupp tal-Iskawts ta' Bormla tal-lokal. Dan ifisser li allura issa ħireġ ir-Redentur, il-għaliex eh, il-fanfarra kienet tindaqq quddiem l-ikkundannat li jkun qiegħed iġorr is-salib f'kull kantuniera sabiex tħabbar li ġej l-ikkundannat għall-mewt tas-salib. Infatti għada kif ħarġet minn eh, mill-bib tal-Knisja eh, l-bandalora tal-SPQR li turi illi s-Senat u l-poplu ta' Ruma issa jinsab miġbur sabiex ikun qiegħed jassisti għal din l-atroċità biex insejħula hekk illi imbagħad fdietna minn ħtijitna. Wieħed jinnota wkoll li n-nies hawnhekk baqgħet, jiġifieri n-nies li ġiet biex tara l-ħruġ minħabba li jkun hawn x'tara, tibqa' u tassisti għal dak kollu li jkun qiegħed joħroġ minn ġol-Knisja. Dawn huma simboli li wkoll jgħinuna li nifhmu aktar dak li ġara, sintendi li b'mod partikolari l-vestwarju huwa ħafna totalment differenti minn kif kien, imma Anke d-dekorazzjonijiet tiegħu jgħinuna nifhmu bejn klassi ta' nies u klassi ta' nies oħra. donnu anka temp imma qiegħed idaħħalna ftit fl-atmosfera għaliex lejla isa serta xiftit ta' sirda. Eh, kif inhom semmi li kellu jinqala xiftit tarih, imma Ma jimpurtax ftit ta' sirda, ftit kesħa, aħjar milli għamlet ix-xita u ħassret il-festi kollha, xi ħaġa li dawk li jkunu dilettanti tal-Ġimgħa l-Kbira tkiddhom immens. Jien niftakar illi snin ilu ma niftakarx l-annu eżatti ta' meta kienet, ħarġet il-purċissjoni, jien kont liebes qed nieħu sehem eh, fil-purċissjoni u bdiet tfaqqa xita żejtum dew jaqraw il-globi tal-vari. Jatuhom lin-nies u kulħadd jiġri lejn il-knisja bil-vari għaddejjin minn toroq eh, sabiex jaslu kemm jista' jkun malaj fil-knisja ħalli ma tiġrilhomx ħsara għaliex il-vari huma tal-karta pesta minħabba li għandhom eh, huma ta' ċertu epoka m'għandhomx verniċella jew inkella materjali ieħor li jkun qed jipproteġihom mix-xita.
Minn hawn ftit ieħor kif ednilkom jitfaċċaw fil-bib tal-Knisja il-grupp tal-Iskawls ta' Bormla u mbagħad isegwu ovvjament il-vara ta' Redentur, il-vara ta' Redentur illi ukoll id-devozzjoni ħafna u ma' dawk illi mhux biss din il-ġurnata Imma hawnhekk f'Bormla wkoll joħroġ ir-Redentur ftit jiem qabel il-Ġimgħa il-Ġimgħa l-Kbira. Ħafna jsemmu l-purċissjoni li toħroġ bħallum ġimgħa, il-ġimgħa li għaddiet il-purċissjoni tad-Duluri. Imma wkoll Huma l-lokalitajiet kollha li hemm ġurnata li Redentur joħroġ b'mod ehm, professjonali u solenni. Għadin naraw il-vara Il-marċi funebri li semmejna xorz mill-isbaħ li għedin naraw meħuda minn fuq il-zuntir ta' din il-kolleġjata naraw il-vara li ħarġet ftit tal-ħinilu ġesu inkurunat bix-xewk Kont qed nirreferi għal marċi kibja, marċi funebri, marċi li huma bosta l-kompożituri li għandna kitbu dawn il-marċi funebri, diversi kompożizzjonijiet, anka wkoll mhux biss Sur Masrit li għadhom maħna bħal per eżempju marċi funebri bħal fitriq tilajn qabri, marċi funebri bħal rimpianto, Mata Dolorosa, marċi funebri oħra, ovvjament mittuba mis Sur Mast Angelo Melilli. Dawn huma marċi funebri illi f'dan iż-żmien huma ferm, ferm popolari. Għadin naraw bħalissa l-scouts, il-grupp tal-scouts ta' Bormla li infeċ mill-kolleġġata f'din il-lokalità. U ħansegwu wkoll minn hawn ftit ħin ieħor eh, l-ewwel refa tal-vara ta' Ġesu Redentur. Ħanħallukom segwu il-banda

Jintem dak il-marċ funebri u issa tibda t-tislima minnaħa tal-scouts eh, ta' Bormla.

nagħmlu ftit ħin ieħor jibda l-ewwel pass li jibqgħu għaddejjin bil-pass tul il-purċissjoni kollha l-tal li kif ċejnajna aktar qabel waqt din ix-xandiera hija rotta pjuttost pjuttost twila, purċissjoni illi ftit ħin wara li toħroġ l-aħħar vara, ġifri l-vara eh, li se nkunu din naraw minn hawn ftit ħin ieħor, ftit ħin wara literalment ftit ħin wara. Tfeċ mill-ewwel eh, l-ewwel vara li tkun għadha kif ħarġet u allura il-vara tas-salib. Il-pass meqjum min-naħa tal-grupp tal-iskawts ta' Bormla, grupp li ilu jieħu sem għal snin twal, għal żmien twil. F'din il-purċissjoni, apparti dan is-servizz li eh, wieħed ikun qed jistenna eh, għal din il-purċissjoni huma diversi l-impenni importanti li dan il-grupp tal-iskawts ta' Bormla joffri f'din il-lokalità mhux biss imma anke wkoll f'diversi bliet u rħula Maltin.